Кирек хӑҫан та тӳрӗ ҫул ҫине тӑма май пулмалла. Анчах тӗрмерен тухнӑ ҫынна малтанхи вӑхӑтра ансат мар. Тепӗр чухне ӗҫ ҫукки, укҫа ӗҫлесе илейменни вӗсене каллех преступлени тума хистет. Ирӗке тухнисене пулӑшас тӗллевпе ӗҫпе тивӗҫтерекен центр ятарлӑ ҫул-йӗр пухса хунӑ.
Тӗрмерен ирӗке тухнӑ ҫыннӑн прависем ыттисенни пекех аса илтереҫҫӗ ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта. Анчах ӗҫе вырнаҫма тӑрсан вӗсене хаплах мар. Ҫавӑнпа та айӑплава пурнӑҫа кӗртекен служба республикӑри ӗҫ министерстви тата ӗҫпе тивӗҫтерекен центр килӗшӳ алӑ пуснӑ. Ирӗке тухакансене ӗҫ тупма пулӑшас тӗллевпе ятарлӑ проект пуҫарнӑ. Колонисенче ирӗке тухма хатӗрленекенсем валли вакансисен ярмӑрккисене ирттереҫҫӗ, вӗсене сӗнӳ-канаш параҫҫӗ, айӑплава пурнӑҫа кӗртнӗ вӑхӑтрах професси илме пулӑшаҫҫӗ. Ирӗке тухсан хутсене йӗркене кӗртсе мӗн пур пособисемпе тивӗҫтереҫҫӗ. Тӗрмерен тухнӑ ҫынсем хушшинче тӑрӑшуллӑ та пултаруллӑ ҫынсем сахал мар. Ҫакна текстильмаш пӗрле шӳре ӗҫлекенсем ҫирӗплетме пултараҫҫӗ. Ут ҫӗре яхӑн ҫынран тӑракан йышра вуннӑшӗ шӑпах тӗрмерен тухнӑ хыҫҫӑн ӗҫпе тивӗҫтерекен центр урлӑ килнисем. Любой ҫӗнкӗлчӗ пирӗн завода ученик пур-и, ученикӗле е ученик мар, вӗсене пурне те эпир наставниксене лартатпӑр. Наставниксене вӗсем виҫӗ ӳт хушшинче вӗсенчен сразу курӑнать мӗнле рабочий. тархашласа ӗҫлет, тӑрӑшса ӗҫлет. Вӗсем сразу уже укҫа илме пуҫлаҫҫӗ. Эпир вӗсене ҫитеретпӗр. Соловый пирӗн пур. Ҫавӑнпа наставниксен ӑсемшӗн ответственность илсе вӗсене пӑхса вӗрентсе тӑраҫҫӗ. Сирӗн ӗҫлес кӑмӑл пур-и? Кунта килекен кашни ҫыннах ҫак сӑмахсемпе кӗтсе илеҫҫӗ. Ытти вара, Ҫын тӑрӑшулӑхӗнчен ҫеҫ килет тӗп тӗллев, ӗҫ коллективне сыхласа хӑварса кунта килекен кашни ҫынна унта явӑҫтарасси. Ӗҫ вӑхӑтӗнче тумпа тивӗҫтереҫҫӗ, шалу шучӗпе апатланма май пур, ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫлакансемшӗн ку та паха. Коллективный договор ҫинче питӗ нумай льготӑсем нумай. Курӑн валли те пирӗн тӗрмере ларса тухнӑ ҫынсем хӑйсене уйӑннине вӗсем пӗри те сисмеҫҫӗ. Вӗсем пирӗн тантӑшсем, вӗсем пирӗн коллективра ӗҫлеҫҫӗ. Ҫавӑнпа каласшӑн вӗсене, вӗсем хӑраса ан тӑччӑр Хильчирпин пата ӗҫлеме. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центр малтанхи уйӑхсенче ӗҫе вырнаҫакана виҫшер пин тенкӗ тӳлесе тӑрать. Ӑна йышӑнакан предприяти те пулӑшӑва тивӗҫет. Юсанмалли учрежденирен тухнӑ хыҫҫӑн ӗҫ тупайманнисене ӗҫпе тивӗҫтерекен центрӑн кирек хӑш уйрӑмӗнче Йышӑнаҫҫӗ республика кӑларӑм валли Надежда Яковлева, Инесса Потапова, Павел Редков.